Salve família, kil es manu pun MC pika dos pika anti nu komesa vin família skrebe na kanal kumenta konpartilha y dexa kel like pa subi di tenson na youtube família ka bu skesi di komenta o máximo ki bu podi dexa kel like o máximo ki bu podi pamodi kel video li meresi txeu oxi nu sta ben reaji bugi martins tonifika kel novo musika li manu musika li sa top y awe monti algen ta da feedback del oxi nu sa ben fazi un react pizadu Múzika txoma Bu ka xinti-m Tony fika Buggy Martins Mano, kredu mano Bu sema Tony fika Nunka ka ta disepsiona Tudu múzika di Tony fika Tudu kolaborason é hit mano Artista kabuverdianu ki ten más hit na kolaborason Na kolaborason é Tony fika mano Skese mano Gaxu é bon pa karaxa mimo mano Alen di umildadi ki mano é umildadi Gaxu é bon Ka ten palavra pa splika Na u ki Tony fika ta trazi Tudu múzika el trazi é hino mano Gaxu. Old school mesmo ma. Nton nu ben pa kel reality gosi li nu sen começa ta trabadja fazi kel reality li fica ligado mano gosi ki si screve na canal li comenta li compartilha tambe mano bo tambe ti cre panha un sorteio un rifa tambe pisado mano ki sa ta da un apartamento la na sua mala di luxo nton e so entra na contacto ku pungu mc nta lirica o pessoa o nta dexel link tambe li na comentado o na descripção fica ligado. pa u fika atentu pa u panha-l ok nton nu sen kumesa kel gosi ki é rieti man man sima bu sabi tony fika ku bugi martins man gajus é memu brabu nton es vai kumesa agora hein. Nhu vai kumesa ja ya. Karma so si pa nu pode faze kel bagulhu si varal. Kuza li é maluka bo. Rapaziada, kuza li é maluka ka kre da-m. Nton, na yo ka da. Konputador sta ta da so bugs mano, mi sai ki sta ta pasa ku bo pc. Nton, família, nu sa ta kumesa, konputador sa ta da so bugs memu, ma nu sa ta kumesa-l, ei, dja para, dja para, ma oi li, konputador li ka krê, ma tudu bes ki N ta faze rieti PC Xenas ta da un prubléma, mano, akridita io, akridita io, sénpri ki N ta faze rieti, mano, es bué da prubléma, Ki pé sê ta da-m? Ga sê pamodi ô. Sima ki ka, sima ki ka ta kurti pa-m fazi rieti ô. Má bo arbaba, kel-li é kuzê? Bo ka sa dexa-m fazi bagulhu ô. Bo kel-li é pamodi ô. Na modi pé sê, na modi. Ku ben, nha kumesa ben fazi kel rieti, e gosta ben. Mana, dja dja kumesa dja kabulozu, ma bu gixi aguanta, agora bu seradu pamodi senas ta kabulozu. Karaka mano bu mano bu dja kumesa bu e fla-m oji es ta maguadu nton ku banus kumesadu ma musika li sta kredo so beat dja kumesa djo xinti pezu xinti pezu xinti pezu.

Mano, kel poku ki Manus dja kumesa li, sósiu, krédu, múzika li sta top dimás, bu. Mano, skese, skese, skese, mano, fogu, sen palavra, kel poku ki ten kumesa obi li, ku nhos li, dja nu ben ba xapa sta kenti mésmu, men. Ave Maria Amore ki bu bai sen mi Amore ki bu bai sen mi Minina Nah pa ma ku bai sen bu ki na modi ma fogo Mano mano Ta pa nho meresi Grammy ko yo So un poku dja n'fla nho meresi Grammy dja ki nka nem ka mesti fla Amore ki bu dexa li.
Músika li ta kre... Mano, mano, so, mano, so ka pon txora ya, so ka pon txora, dja kumesa so ka pon txora ya, mi txora tanbe no, sa ntende, sa kual é ma, bugi ma, bugi ngo é brabu bo. Minha pai maleta que roda ma procura deixar bugi lá ele só minha pamó na amor minha. Bo koi le. Bu bai sen mi bu prifiri dizisti. Mano música sa ta fala sobri un pis un minina ki dizisti di tudu largal base kaminhus el tei dexal abri porta sai bai el podi ten un briga watoe é kel ki música sa ta fala wata escuta mano sta campeão. Mana, bu sa ntende, Muze ben dja pâpâ Muze ka sa fala si, Midjé minha larga tudu ba si kaminhu Larga mos ku si fidju Larga tudu ka xinti pena nada Bu sa ntende, panha si maleta Gei rarara gei Larga kasa stika. Mano, i si nu ta fla-u minina ka xinti péna, mano? Bzê intende, mano, ta parse bróda asi kabulozu, mano, egal. Son li, ô, mano, kre-l, ten, sta top, sta top, sta top.

Mano, dja ka Tony, ya, ya, mano, si liga, mano, si kalma, kalma, kalma, ka nu guenta preson pamodi, mano, dja ka mo ki mano entra na beat, bro, damn, bro.
Sa ta perda ninguém.
Sa ta aperta-m nin.
Pa konsola-m. Ningen pa konsola damn it.
Diziluzon sa ta mata-m. Sa ntende diziluzon sa ta mata-l é bu ta bu sa ntende é kuza ki ta xoka-u memu mano rialidadi ki manu es traze na kel múzika li mano. Zé, mi nha larga tudu pa pase ku ses amiga, eu até larga família pa sigui ses rotina, eu até ngoli ses jeito, mulher ta larga mulher, ta larga marido na casa, ku mi ta larga ta sai pa fica na facebook ta tra foto ku amiga pa pôr na rede social, na bo ta engaria, realidade sin chão, no ata nba pa vida. Ei ei mi nha bai sem ele kre pa mi nha lebaba ele mano kele ke story intendi intendi pa musa tem contexto bonito nha mano. Você entende mano e minha bai dexam Maridu ku se fidju pa kria, pa kuida, bu sa intende, y pa da amor, pa da karinu. E avê kusa ki ta kontise tanbê, bu sa intende, nos kas tanbê, mano, si sa ta obi verdadi mesmu, nton nu kontinua ta obi musika pauzadamenti, ok. Calma calma calma calma mano clibe fika mano clibe la fika dodu di ma ma imagina so ma mano clibe mano imagina ma colaborason li merece mano mas respeto musica li txeu bonito mano sa ta toca corason di milhares di people mesmo acredita mano acredita kel musica li ta toca monte pai monte mai bu sa intendi.

Txeu bunitu mesmo ma se irma. Dema N kurti mesmo ma se irma. Bon tranpu bon trabadju man.
Ave Maria calma ta liga fla ku ken ki ta fika calma calma calma calma fla sim sim bo kel pontu li é un pontu extra un pontu di música Top mano, e fla ku ken ke ta fika, aguenta mano, es li sin, aguenta, aguenta, nu sa e e gosi, e gosi. Pra ki tardi ki sukuru fidja un di nku. Mano yai mano kredo mano mano bu e dodu propi mano e dodu ku ken ke ta fika ku ken ke ta po peto ki sukuru fidja mano e isu mano e isu e isu mano.

We glana ka xinti pena, sta mutu kontenti na Ruti li ma pursa ka xinti pena ma ka sinti na Ruti ma abo ki ba vibe ki la ka tu ta fika so na vibe ka txora ki sai na sera ta bai ka ta volta kasa mas a we txeka xinti pena di mi bu ka xinti pena bu ka.

Nah e ka xinti pena ti ki e odja mininu maridu ku mudjer la maridu ku mininu se maridu ku se fidju la na bera di mar ke larga ses amiga dje bai pia ba odja dipos ki e abandona odja Bobu ka xena di mi bobu ka xinka bobu ka. Ya txeka txeka dje oia kurta mano mano dje oia kurta. Mano es kara so louco mesmo mano. Mano e laga si família pa curtir vida a curtir Ruth kantu ke ta ben odja si família dja forma otu mudjer ke toma el marido ya p'sa intendi sena el abandona e atxa bo ta acorda se trata inda bo te dipos kantu ke ben atxa kuza kel brother atxa ta chore. Sa kó, sa kó sustaba minina. Ah, vi omu ki ta txora, sa kó, sa kó txora ya ya, sa kó txora e si, bo u bai pu ka kre mas, ten otu ki kre u ate e si. Ah, txora, txora e si, txora, txora, bu larga gosi ya for, ya for mon kaze, otu kaze, ya for mutu família, Bu ta bu fidju gosi te otu ma i esi esi avia bu ta laga u ta ai ba ndi bu ten ku ta atxa ia fomadu foi filecida daiba fla. Mano gosi sa na nha feedback sobri kel musika li mano damn mano damn damn damn damn credo mano rapaz mi ta mesmo na kel son li es trazi txeu realidade clip sta bunitu i sa dentu contexto di musika ben tocado ben cantado Y, mano, letra finominal memu, letra ki ta fala realidadi, mano. Bagulhu ki ta kontisi memu na verdadi, mano. Manos, ka, ka, ka fazi nu kuza la si sin txeka é verdadi, bro. Txeka, txeka, txeka flow, mano. Imajina Tony fika ku Buginho djunta pa fazi kel kolaborason li, mano. Bu ka xinti péna, bu ka xinti, bu ta ntende? Alvês bu ka ta xinti sénus ki bo bu ta fazi realmenti, bu ta fazi un kuza na sinplisidadi, mas ta maxuka otu pesoa, ô até. E e musika li mesmo e realidade ki ta kontisi mesmo a vez omi a vez ta a vez ta bandona mudjer tambe ta ba fai si vida o ke ta bian pe bian odja me me komete erro e ta ke si mudjer ke sigi se kaminho dja aranja otu otu algem dja sigi tambe sima mudjer tambe be ta larga se família se tudu se cena pe ba vive otu vida di iluzon o ke ta ben odja me me me arapende e ta ke tambe kel algem ke larga pa tras dja sigi se vida mano É inportanti si bu ten bu família ka bu abandona, kuida di el másimu ki bu pode, da-l tudu kel ki bu puder i má tenta sabe di el má. Pa troka na un fésta pa roda ku bu família ô ku kenha ki bu ta ama di verdadi má. Sen dente, pamodi sénpri bu ta kaba pa rapende i na komésu di tudu séna vês es sábi, bunitu, má só ki ta txiga na fin bu ta kaba pa rapende i pô ka ta sta ningen la mé-m. Ki ta mô mem na mundu di iluzon, es ta mostra pamodi kel momentu. Ma, ki pasa kel momentu, tudu algen ta diskartô, ka kridita nisu. Ma, rapaz, era un xoki di riliadadi. Fe, bu ka ta xinti sénus. Ma, ma ki tenpu bati, bu ta ben xinti-l di verdadi. Ma, ma, parabéns pa kes dôs artista li. Ma, grandi kolaborason, grandi múzika, grandi trabadju mem. Dôs grandis vós, dôs grandis nómi di Kizomba Azul ki, ok, kabuverdianu. E rapaz ki ten stadu ta kanta múzika mem, ki ta tokô mem. Ma, I é pur isu ki muzika sta ta konta ku txeu vizualizason. Má, N akredita ma rapaz li ten más pa da pa muzika di Kabu Verdi i ten más trabadju pa traze. Má, N ka ten nada fla mal di kel klipi, nada faze kel muzika li. El si sin sta valoriza família. N sénpri valoriza bu família. N sénpri sta ta fla, valoriza bu família, valoriza ken ki ta amó di verdadi, valoriza pesoas ki sta ku bo désdi koménsu, mano. Si bu ten algen sta ku bo la désdi zéru, mano, aguenta ku el pamodi kel la gosta di bo, mano. Ken ki ta kre-u na kuantu ki bu ten, mano, skese. Kela nunka ka foi rial ku oma. Kenha ki nho staba na zeru djuntu? Kela ki bu fan akredita si bu kre. Prrr pa! Fui ma nu ta konta na prosimu video ja.